Yo, welcome guys pa Marco Memes Television. Yeah man. Mese munondiziva ndonzi Marco, ndini Marco wacho ma connection mese tinodzisanganisa dziri kupisa zvese zviri kuitika muma streets. And in today's episode I'm so excited to be joined by
Mangongongo. Mangongongo.
Yeah man. Kuita ma- mapurisa here kuita Yeah chi? man, respect. mangongongo chikwe mangongo mangongo kangu ri kaclue zita chacho ruri basa junior fairgongo aka kadiki one vafambi vemasikati alright yeah man yeah man ndiye mm. wandijoina nhasi ndosaka handiri kunzwa kufara maizia yeah. uh, chimbotudzi eh, nezve background yenyu tisati tanyatsopinda mune zvizere pa
taiwa siterobekwa anoitwa kelvin maruza ndobva kuchitown zengeza one sengesa wani yeah, real alright ndokwa makaberekerwa ndokwa ndakaberekerwa alright yeah eh zvimangoma izvi makafunga seko zvimangoma izvi ndakatanga ndiri mudiki ndandine i think ndandine ndatanga ndine 10 years ndopandikatanga kubata mike 10 years 10 years alright yeah. izvozvi mune makore mangani izvezvi ndi am 17 17 yeah. okay munoimba type ipi ko yemusic ah, ndoimba ah, ndiri plan rezi mutanzo zvangu but pakanzi paiswa mabhilidi mese ndoimba ndingori musician ye man hip hop munotobata futitobata futi zvekutoti izvo itoya tombo kuti mutitsenhurire munogona kutitsenhurira ke hip hop zvopera alright chii chakaita kuti mupinde music industry and muzochuza danzo Eh, ndangokura ndingori jamaican family mudhara wangu anongoita zvemusic eh, sa ndangokura ndingori munhu wemusic ndichingofara ita zvemusic ndichikura vanongotera anongoita zvemusic izvozvozvemusic eh. ko wakadi kuchuzwa kana hip hop kana imwewo imwe yaye nekaukuisiridanzondisavaita kuti jamaican family ka dhanzo yakadangorirekera kujamaica vanongoti kanoita sei ndingoita izvozvo ngoita izvozvo eh.
then akakunyatsa kukumotivate or kujamaican aunonyatsoti ha ah, uyu uyu haakandimotivate ah, or tinonyatsopinda mangoma ha ah, kujamaica kuna hmm? ndamotivatwa najunior sprag ndanonimotivata ndiye anokumotivata but wanga wamboti zvoni zvo jamaican music eh, jamaican music ndo yakakura ichiiterwa namudhara mm. eh, saka ndo yakadaurekera kudhanzo saka kuno ndandairekera kusimudhanzo eh, ndo zvandiri kutaura junior spraga
oh, wati wakatangwa ne10 years ndizvo handiti mm, mm, uh, ko pakuzo kunyatsopinda mustudio pazostudio ah, studio ndakatanga kupinda mai manje mai manje manje manje warini mai manje last month last month eh last month ndipo ndakatanga kupinda mustudio alright pese apa ndaingoita zvekutongonyora mamusic angu Eh, ndisika but ndasati ndava neidea yekupinda mustudio but ndasinoti kandisi ndimbopinda mustudio
eh, doti umbotiudzawo mamwe machallenges awakasangana nawo and eh, chinhu chakaita kuti uzonyatsoona kuti haa ah, izvezvi i think ndokwanisa kupinda mustudio kuziva mbacho sometimes unozonoti vanhu vamwe vari kutopusha maweso achitoenda mm. iwe tingochengeta mango mabhuku hazvibatsiri kuchengeta mango mabhuku kana mufoni ka vamwe vachitoimba vanangori panamba rikandese yalimbopinda musindo muno kuti ndingakwanisa kuzvigona vile vandinoona dai vabhoo zvikutoita zviri kutoita yeah, right saka maakaunti enyu akamira seko pamasaisai masaisai tiktok mangongongo official mm -hmm. instagram mangongo official youtube mangongo official facebook chovil marusa inestamu chairo chairo Alright, Kelvin yeah. Maruza. Yeah. Ko mamwe amambo taura ma junior chakadaro daro. Junior what junior? Ure junior fagungu ah, runyazikana ndoti mangungungu official. Oh, eh, eh mangungungu. Eh. Hausi kuzochinja zita. Eh, hazochinja. Ah, kuchinja nje. Ndichazochinja na pambira hapo. Tambodai so but kuti mangungu nogara mburongo ramba ringoripo. Kuzi ndoro noti runyazozikana nebasa. Alright. Izita rakabva kupora kuti mangungungu. Mangungungu.
pane madhezi ambopisana kuna ngalavu chinzi yafambe madeko chii mm. maganas chii mm. saka datoenda nditori mudheri mnatoti a ah, kuna ngale maganas akuti afambe madeko chavo chapindwa nemauto ka dati ndikazvitochii mangungungu mapurisa vafambe masikati eh, vana zvingatongopera vana tongotangira ipapo saka imuri vafambe masikati vafambe masikati
Alright, zvekuti izvezvi munogona kumbotiratidza here kuti zvimachokwadi muri vafambi vemasikati? Yeah, vafambi vemasikati, dare guru clan. Dare guru, oh, muri eh, dare guru. Eh, aiwa.
Titangosainwa chete, kusaina takatosaina pamweya pati panyama mm. ndopatangomirwa tingosainwa chete. Alright, uh, eh. DJ, chimoni pechuni. timbonzwa kune vafambi vemasikati mumangongongo yeah, my real eh.
yeah, yeah. big up mako yeah, man. Yeah, man. mango mangangango funza kana sudi rega ndivo udzi chipo chakabva kuna jaja iwe wona hapana anokwanisa kuchitsotsa ndezvamwari hapana kwanisa kusota ndati mangoma ndiri kuimba ndiri kuimba nesimba rese pandichasvika

Yeah, man. Yeah, One yeah. more time. manga manganganga manganganga ndati vafambi vemaskateni chabva chapindirwa manga manganganga vana vadadada vana vadadada ndati chipo chakabva kuna cheja ibogona hapana anokwanisa kuchisotsa ndezvamwari ndati hapana anotosota ngoma ndichigona indi ngoma ndichiponda ndati nenge ndakachena

mangoma manyore here kana kuti rufungwe papo rufungwe papo but mune makanyatsonyora here eya ndikanyora aripo aripo yeman ah.
hmm. right ndinyatsonzwa kuti maimbiro yenyu najunior sprag ha zvakanangana eh, makatombosangana here najunior sprag ndisati amsati ah.
shuro yangu datosangana naye hmm.
amsati Eh. Alright, ko mukuti chiko nefashi apa fashi pakamira sei kuona 17 years? Eh, fashi ndakatonyora form four Eh. ndatobuda ne 5 masubject Eh, saka nditomboita music kumboita music. Eh, but pane kakosi kandichazoita zvangu apa pamberi apa Alright. yeah Utotarisira kunyatsozoenderera mberi nemabooks here kana kuti ah, odongopirira Ah, pamba nechitaka cause but ndinyafokusa nezvemusic bcause i believe music is my life yeah so kuti unotozifila kuti music ndokwako cheko cheko ndokwangu cheko cheko ah. yeah man alright my dj my dj usati watipa chimwe chichuno ese edo timbondiudzira zva manje manje wati wakatanga last month mm. uri kuona seko support yauri kupiwa nemafriends yokama yaastudio kwaruenda iyo amafriends anenge achitosimbisa so far handisati ndane pambo kana comment yambo yakashata e pese pandotoimba pese vanhu ndotosiya vachitonakidzwa zvekuti vanhu tosiya vachitotaura kuti yaiwa zviri kuramba uchipusha e.
so far une mashows akatomboatenda here kana kuti uchingori kungodai nekudai ya ndakamboatenda kwangwambi alright eh pa eh, 20 pa 20 anniversary kwangwambi ndokwana kumbari pa zebra village Mm. eh ndambopefoma wambopefoma yeah Eh, waka- vanhu vakakutambira sei uh, boo Mm. Eh, eh, zvakatopera boo ndatodzoka ndika 20 dollars Eh, zvakatopera boo zvakapera mushi Yeah.
ende wakatoona kuti haya ndikanyatsopusha Mm, aya panotopushwa ko madrugs unoti chiko nemadrugs because ah,

saka unoda kuti chiko kuna vanorova madrugs hakuna madrugs ndingoti aiwa boys siyai zvimasini aya yakashata life inobhenda inogumira munzira hakuna zvakunoita sei ko unosvika nemasini aya
ati vanokukurudzira mm. kana wasiya chi mungunamata munhu anofanira kungotenda chekutanga ka ndimwari bcause mm. ndiwanoita ti ndisvike panapa saka mwari ndo chekutanga ye
uri kutarisira kuenda kupko nemusic Ah, ndichatoimba music zvekutoti ndichange ndakutoningirikina ndakutobuda munyika ino ndichitoshidzwa nevanhu pa kunze kwenyika Eh, handitobhilivha mazviri ndotogara nditombooneswa tumari maningi maiziva Alright. Mm.
so far une mavhidhiyo here awataita pamusic yako kana kuti yawasati? ndikone one ngori ne one video Yeah. alright Ladies and gentlemen, nyatsotirei zvakanakanaka pano pamako mems television tinoita zvese zvese zvinese zvine chekuita nemedia tinorova maizia e, eh, kunonoda mavideos vanoda kurova mafotoshoots ipapo e, maizia number ndodziri pascreen pazasi apo do not hesitate tibate chero muri kwamuri ikoko maizia hameno kungava kubhinga chinhoyi kwekwe gwero hameno wherever you are tingori kwese ikoko maizi kana muchingoda kungobatsirwa nemafotos epamuchato pangava panhamo zvese tinoita maindoors maoutdoors don't worry about, about distance kuti hanzi hechichichi tinouya ikoko kwamuri ikoko maiziya so mukoma mangongongo mm. tinorova mavideos akaipa ipapo chaiyo chaiyo maisiya ah. saka musakanganwa futi kuenda kunofolowa mangoma amukoma mangongongo maisiya ah, so far sati aziva kuti kwane matracks mune matracks mangana mareleasa so far two allright Eh, munokwanisa kumbo orit tichaita kuti muzomanzwa maizia eh, vasati vabuda timbonzwa matricks avakarelease kuti akamira sei but Monira ndaito mkuma mangongongo is one of the best musician so far pama zvokuti ndikutasira kuti pama nama eh, mayang anonzi machi mayang main mayang chakadaro eh. chidaro anopiwa vafana vechidikidii eh. vachangotanga kupinda music industry im sure kuti at 2025 mukoma mangongongo vanenge varipo so kuti vange varipo tikumbira support yenyu muende kuno subscribe like amacomment amaiziya mofambisiwa mangoma avo ya yeah. and eh, kunenge vachida mashows munobata mukoma mangongongo dondovari tichaita zvekuti vasiye madigits avo pano tichingopedza tisati apedza chirongwa chino maiziya so mukoma mangongongo yeah, eh, ndanzwa muchiti munorora even hip hop dj uri paduzinestment rehip hop here dj asi padhuze neinstrument ripo chimbotipe chiro riri padhuze waizia timbonzwa from mukoma mangongo ngoma izia so that munoenda muchinyatsoziva kuti muri kunonakidzwa nemangoma
manganganga vana vadadadadada devo is a lie God forever manga manga nganga nemskana parakazivana e, parikawanana patakatanga isusu kutosasana pamuchato ndo paricharonga kunotsvodana tamumba toisana rudo kutodanana tichashafela rudo sepamupaka zvichanaka kuita unge tiine mukaka ndobuda out nabhebhi wangu tonospakwa tichipanana tumasweet food kwete zvekudhakwa ndati rudo iruro ndirwo

patakatanga isusu kutosasana pamuchato do isong iyi makainyorera ngemani yanyorwa yakanyorwa Yeah. iripo iri pamatracks amakareleasa ah haisati yabuda iyi haisati topinda mustudio ati soon soon hati ndapinda right ko mali- malyrics motivation makaiwana kupo malyrics patakatanga kudanana Ah, zvinhu zvinongoya musoro. Zvinhu zvinongoya musoro.
But mm. chimoko munacho here? Ndiye achimwe nacho. Seventeen years une chimoko. Ah, zviriko.
Hapana eh, wacho. Eh. muri kuita zvinoshura ka muri kuita zvinogara zvakadaifanira ah, chuma wani orit ah, zvatava kuda kuita paka tava kuda kuenda kunopendera chirongwa chedu maizia yeah. saka toda kuti tingorowa futi rimwe gagaga two minutes mm. tichibva tatipedza chii chamunoshuwira kunge muinacho zvamanje manje chamunoda ah, denda ndine this and this i think zvinhu zvangu zaida ah, ini ndokushuwira kuti ndinge wano manager anokwanisa kuita sei kuti balance so maweeks angu kuti ndizondionekero pamipi bcause right now handina tomboti anonisa pamipi malingi mm. ya malingi mashoma eh, ama handikati mashoma nonyepa nditori namalink ore ekutoti hanzi ndingabve ndasvika padenga but handoshuro changu kuwana kana manager nonsviso patop patop alright ndochete chaunoshuvira kuti ada ndikaona management zvinhu zvese zvinenge zvarongekazvinhu zvakarongeka zvese zvese zvinenge zvakarongeka yeah. alright Uh, management iri kudiwa kuno maizia kana wakanyatsotraina zvekumanagement mumusiki Eh, unogona kutibata panhamba dziri paskrini ipapo ipapo ipapo maiziya tobata tokulinga namukoma mangongongo aiziya yaman eh, allright tipe stage redim my dj manganganga vana vadadada manga manga manganga vana vadadada ndati ndiri kuimba ngoma handichamiri maya nditori boma pandichasvika ngoma ndichiponda ndo pachaona kuti handizi ndonda ngoma ndodzikona saka rega ndimboimba ndo zvandakazvarirwa ndo zvandakasikirwa saka rega ndimboimba kwete zviya zvekumiswa ndaramba ndaramba ndichiimba ndingokanga ndati ndenge ndine ati manheru masikati ndakarova smati ndenge ndakageza ndiri wevhati vhunza kana sude vese kubva nhasi ngoma ndichiimba vhunza kana vodaxi ndikupusha mawex no, no, no time futi relax koma ndenge ndichipenya mudenga kunge mafaya wex ndati funza kana m2k kuti andidanane nanamaideyi paipa ndaibva vainzi rukupfepi saka rega ndimboimba kwete zvekutamba kwete zvekuseka ndati handisi kuzopera simba ndicharamba ngoma inini ndichiimba kusvikira zvaita

ndiri kuimba mukoma handisi kumira kumbo rova mangoma ndicharamba ini ndichitoimba kusvikira zvaita ah, ndati pandikutangira ndopaziya ndicharamba ndichingopusha svikira zvaita akanfie nothing hazvimboita moms vangu vakanditi ndiri ndimba mamero vachada kuuya kuzovhiringa asi ini nichangoramba ndakabairira ya jaja bless pindirai ndoda zvigweta unani maplans angu ese asazoendawo pasi e eh, ndova ndiye ndana scorpion king yokanda fayazi pandinoshona nondiona kunge baranzi
yaman mukoma mangongongo no. uh. Eh. Ah. my dj oh my dj my dj lower the tune my dj lower the tune my dj so mukoma mangongongo yeah. eh, ndaapi matesta munotarisirawo kuzoshanda nawo yeah, kutanga ndi spraga iye spraga iye yeah. yeah. oh, handiye chete hakuna umwe haana mutanga ndashanda na spraga
munovimba kuti mukashanda na spraga zvinhu zvenyu zvinoendawo mberi yeah, zvinobiri right. saka mungada kuti chiko kuna mukoma spraga just in case vanogona kungosanganawo nevhidhiyo renyu Eh, kuba sipiraka ndasangana nawo ngawandione ndoshuru changu chuchu Eh, Yo, vakuone eh, anofana kunge achitondiona alright alright oh mkoma spraga tine big big big one of your biggest fan not a fan eh Ah, ndiri mufana wake handisifani rake ndiri mufana wake uri mufana wake Eh. aramba kuva fana handisifani rake ndiri mufana wako ada kuonekwa Mm. negenius praga waisiya mumborowa 123 maweeks to pane shuwiro yako saka tinoshuwa junius praga and kune vamwe so vari kuona vanokwanisa kutisvitsirawo na junius praga please tisvitsirwe kuna junius praga maiziya Eh, tikwanise kuitawo kuti mukoma vedu vaende kumberi maiziya mufano wedu wechidiki toda kuti angoendawo kumberi maiziya semamwe maartist hakuna munhu anongotangira pamusoro munhu ese atangira ari pazasi tichitokwidza tichienda tichienda yama so uh, dj apa tauda kumboroverwa one last time tobva tangosherwa madetails namukoma mangongongo maiziya tobva tapedza maiziya tobva tatopedza zvepapo mm. madj
mangongongo vana vado vana vadododo ndati lefi lentusevevi aloni wenyamana zvakabaka osida kuenda kana zvadzima sefoni right now ana jodhasi marukasi ndiri kuvaona ndiri mudenga fanika droni vanoda kundibira chipo ana tsotsi manje ndakavabata nemufaro kunge chidhakwa chakabata atori makotsi vanouya nekuseri

One more time. Mangongongo ka ka kadiki wani ndati inlefi learn to survive alone wenyama na zvikabaka osida kuenda kana zvadzima sefoni right now anadhodhasi marukasi ndiri kuvaona ndiri mudenga fanika droni vanoda kundibira chipo ana tsotsi manje ndakavabata nemufaro kunge chidhakwa chakabata atori makotsi vanouya nekuseri

inini andichase e wenyama uh, wobhova taiti ndevedu asi vakatipondera pasi senyoka menyu ndongoshingirira kuna ishe jesu kuti ndisetwe apedza ndifanika sisu mulife medu munana judhasi pakutoda kutongwarira une fokasi museko mazara mabvinasi mazara mabvinasi uchati uyu ndiye wako

wenyama ana zvakabaka osvida kuenda kana zvadzima sefoni right now ana judhasi marukasi ndiri kuvaona ndiri mudenga fanika droni vanoda kundibira chipo ana tsotsi manje ndakavabata nemufaro kunge chidhakwa chakabata futi atori makotsi ndangenira ati manheru masikati ndakaruva smati ndenge ndakageza ndiruve fati funza kana nasi wenyama anoda kuwanza mapati masasi Really, daddy. Shit. Yeah, man. e vanoda kubata vanobata sei vanobata kubata 079 424 622 jama dzokorodzai zvakare 0779 424 622 jama tochiti pamunongobatika dzokorodzai kuti ah. maplatforms enyu mamwe amunobatika patiktok mangongo official jama instagram mangongo official youtube mangongo official then facebook kevin maruza

vamarowa zvangu eh, mangoma yayo iyo nyaya ndabvoimba yoti yenyama iyi mm. eh, ndiyo yechitui yekutanga ndoya ndabvoimba yaya ndichiti pandiri kutangira ndo paziya chii mamero kaya chii saka pa ndo respect ya mageneral my father da kusiya ndarora spraga pa any instrumental isanoonesa kana instrumental iro eh, nokusiya ndangu respecta mukoma wangu
manga apa ndakutasa emmanuelndira junior sprag emmanuel unyongolo dodododod no never sindliselaya ndati uva udze mangoma aya ane marudzi mutambo kuno autambwe nemafudzi this not a good it's a bad news ndiri gonman ndouya futi nabata uzi kwedu pfuti adina ngozi uva udze mangoma ya ane marudzi mutambo kuno hautambwe nemafuzi hautambwe nemafuzi ndati baba ndibaba vakatsamwa vanorova mashaba ukatiza kunge munhu abababa rure rure vachirerutsa dare dare dare ravachanutsa ndati andikopere sauro togarwa nasauro zvekusvika pakuiswa tatu fesi ya sauro ndamwa zvese ndanejinja yekumisa mabs mabathroom singa vanenge nda mbuzi kudya mfenje ufana nyina warova nginya saita musarinya usa mwanziginya akuru manze vanokusarira mani pakutipira mangoma aya iyaya kunge gwaya vosi riri haya dare guru ngoma handicharitaya ihombe ite emba mangoma aya ane marudzi mutambo kuno hautambwe nemafuzi this is not a good is a bad news ndiri goni mani ndouya ndakabata uzi kwedu isu tubvuti haina ngozi Yeah man, real and that is set. yeah man. Yeah yeah. Guys, mazvionera mega, mazvionera mega, maisi. Please endai kunoona zviri kuyoutube yamukoma mangongongo maizi yamunosupport support yenyu ndiyo yatiri kukumbira zvikuru kwazvo please please please musingakanganwa kuti vese vanoda maphotos mavideos ma whatever zvine chekuita nemakamera zvine chekuita neentertainment do not hesitate kutibata panumber dzedu pascreen apo usatombotadza kutibata because tinorova basa manje manje da kuti muzonoona vhidhiyo ratichaitira mukoma mangongongo zvikangofamba mushe munoona type mavhidhios atinoita right ndo patagumira pano musikakanganwa kulike nekusubscribe nekukomenda nekushare maiziva please guys thank you for watching thank you very much murambe muchikomborerwa namwari god bless you yamani maiteje one more time one more time one more time

kwedu isu zvivhuti haina ngozi uva udze mangomaya ane maruzi mutambo kuno hautambwa nemafuzi respect your fuzi to avoid noise ko pfuma kupisa kutora mayusa uva udze mangomaya ane maruzi mutambo kuno hautambwa nemafuzi respect your fuzi to avoid noise ko pfuma kupisa kutora mayusa ndati baba ndi baba vakasamwa vanorowa mashaba ukatiza kunge munhu ababa rure rure vachirerutsa dare dare rava nyambutsa ndova yochitsa andikopera sauro ndogarwa nasauro zvekusvika pakuiswa tatu fesi yasauro ndamwa zvese ndane jinja yekumisa mabs mabathroom sing havaninginya mbudzi kudya mfenje ufananyina warova nginya usaita musarinya usa wanziginya akuru manze vanokufarira mani ndokutipira mangoma aya iyaya kunge gwaya vhesi riri haya dare guru ngoma andicharitaya

futi chazesesa kunge mangoma mukoma indorebesa nyatsotereresa e eh, kugonesesa mungoma zvinodasa kunga zvinodasa dare hombe disaster ndakaimaster ndosaka vachinditrasta ndodiwa nemarasta magensa nema big up chitown respect and mask live all long it's a boy mangongongo aka kadiko one junior fair gong respect and manners real and daddy state yeah yeah